Mifohaza amin'izay nareo tao dia andeha mitady vola fa tsy misy ho an'ny eto ne sika androany e. Tena leo lui lam a. Za ndray dia tsy hivoaka any fa grave be. Ry Liza koa ve tsy maha hoe confinement zao e? Tsy misy mahazo mivoaka intsony hoy filazam-baovao. Zay misy eo rangaha tokona sao tratran'ny coronavirus any an. Akamoana tsotr'izao kosa ny anareo roalahy e. Choléra virus a choléra virus. Vao avy nivarotra tany aho zao omaly tontolon'ny andro a. Dia naninona? Ohatry ny tsisy resaka fampiroroana fotsiny anie izy izany e. Tsy hitako izay tena dikany. Ireny poulet de serre ireny anie ny voan'izany e, fa tsy ny akoho gasy tahaka antsika ry anona. Or Liza a! Tsy vitan'ny lohabenareo fotsiny anie izy izany e. Mba manaraha toromarika. Mihainoa koa nareo radio sy télé fa misy fanambarana ataon'ny Président-ntsika anie isan'andro e. Hita wa lesa Rafidy. Iny mandalo iny e ramose santatsa e. Fa andeha ho antsoiko vetivety. Hanazava an'i la vérité fa leo be an'ity tatasika anjalizy ity a! Ô ramose santatra a! F'inona indray izany antsoinareo ahy izany ry zalahy? Manahoana daholo aloha nareo e? Salama tsara ramose a! Fa izany choléra virus izany hono mahampisahotaka an-dry kamolahy eto e! Ô ry liza a! Aza dia mianiany amin'izany ianao fa efa tafiditra eto amintsika tokoa anie ny coronavirus e! Tsisy an'izany choléra virus choléra virus nao zany. Ka izany ny fandrenesako azy any am-pivarotana ramose a! Ity fitadiavany ity koa moa mahazaka maniraka e! Henoy kely ary aho e! Ny aretina corona virus a dia mety mahazo ny biby sy ny olombelona. Mitovitovy amin'ny sery sy ny gripa izy io saingy mifangaro aretin'ny taovam-pisefoana tena mahery vaika. Izany ve ry Santatra? Tena izany angamba no manjo ahy izao a! Sady ohatry ny reraka be izany any ko maraina. Maheno tsara aloha izany fa tsy maniry loha izao ry Liza a! Izay mihitsy e! Satria mifindra amin'ny alalan'ny piti-drora, ny fifandraisan-tanana, eo ihany koa ny fifampikasohana tsy voaro amin'ny olona mitondra ny tsimokaretina izy io. Ny fikasihana ny fitaovana rehetra nipetahan'ny tsimokaretina koa dia mety hahazahoana azy. Toy ny poignée-ana varavarana izany, ny sisin-tohatra, ny vy, ary koa ny arofanina, sy ny sisa sy ny sisa e! Hitako moa manao sarimbavy daholo ny ankabiazan'olo eny dalambe eny. Ka efa hoe tsy tokony hanao an'ireny ange raha tsy manatona olona maro e! Na koa sendra olona mikohaka na marary. Ampianarina ary tsika manomboka eto e! Mizara ny tsy hifandray tanana aman'olona intsony rehefa mifampiarahaba. Ary le bisous bisous koa zany tsy mety intsony. Mazava ho azy letsy a! Manaraka izany a, tampeno amin'ny lanton-tsandry ny orona sy ny vava rehefa mikohaka na mievina. Hajao a ny elanelany iray metatra. Ary farany a, sasao tsara amin'ny rano sy savony ny tanana isaky ny hiditry ny trano satria tsy azo antoka avokoa ny voarain-tananao tany ivelany tany. Arovy ny tenanao, arovy koa ny olon-tianao, toy ny zanaka, ny vady, ny ray aman-dreny, sy ny sisa sy ny sisa. Ary farany an, arovy koa ny hafa. Dia ny mpiara-miasa izany sy ny mpiara-belona amintsika e! Mila mahatsapa tena ny tsirairay e! Hajao ny fepetra napetrak'ireo fitondram-panjakana, satria ny fiarahantsika mientana no antoky ny fahombiazana amin'izao ady amin'ny areti-mifindra izao. Ee. Tonga dia asiako rano sy savony eo an-tokotany manomboka izao. Anasantsika tanana vao miditra ao amin'ny tokonam-baravarana. Tsara daholo izany e! Fa izao koa a! Ialao ity fahazaran-dratsinareo misikotr' orona sy misafo vava matetika ity ka! Ary indrindra ity mandrorandrora na mandrehoka amin'ny tany ity. Aza mikoso-maso izany mihitsy koa fa mitera-doza raha tafiditra any ny virus. Raha mbola mila torohevitra ambonin'ireo ianao a! dia antsoy ny neuf cent dix na ny folo sy sivanjato. Toy izany koa ny neuf cent treize na ny telo ambin'ny folo sy sivanjato raha misy tranga amam-panahy. Fa maimaim-poana daholo ireo e! Marina izany. Arovy ny tenanao, arovy ny hafa. Andeha isika hifanome tanana sy hiara-mientana hamongotra ny coronavirus. Izao izany hijanona sy hikarakara ny ato an-tokantrano. Mba ho fiarovako ny aiko sy ny hafa. Izay ireo lahy koa hamonjy toeram-piasana. Fa dia ho tandrovana tsara izany ny fanasana tanana matetika sy ny elanelana iray metatra voalaza teo rehefa miresaka ny any amin'izay toerana rehetra aleha, toy ny mpivarotra, any am-piasana. Fa aza atao tapaka rano sy savony kosa ao tokonana fa avy an-tany ny rariva an! Orfidy a! Gizagizana lesy fa mila manaja ny iray metatra hono a! Arovy ny tenanao sy ny ankohonanao, arovy koa ny hafa. Resentsika miaraka ny coronavirus.